ne Temple Radio so. Onyankopɔn nhyira owi biara a ɔcome across yɛn videos a ɔsɔscribe, ɔlike, na ɔhyɛ na afoforɔ nso tumi yɛ bi hwɛ na wɔn ahu Odiyifo Kwame Nkansa ne nnwuma pa a ɔbɛtena asase yi so a Onyankopɔn somaa no na ɔbɛyɔeɛ na ɛnnɛ nkyirimma yɛn so yɛreka na yɛde akyerɛ amansan na wɔn nyɛ bi na wɔn nso wɔn tie. Ɛno nti no ɛnnɛ Masan atra ase yɛ a mede odifo Nkansa abakɔsɛm kɛseɛ baako mede reba abɛtwa mu na mede ama mo. Ɛno nti no, eh, aha yɛ Temple TV, aha yɛ Temple Radio. Yɛwɔ Facebook, yɛwɔ YouTube, yɛwɔ TikTok, yɛwɔ Instagram, Threads, baabiara ɛyɛ Temple TV. Ɛno nti no, eh, bɔ mmɔden ara follow yɛn, subscribe to yɛn page yi, na afei no, eh, share video yi na wo nua nsa ntumi nka bi. Na ontumi nhwɛ na biribiara nso ntumi nyɛ kama yie paa. Na ɛnnɛ, ansa na mɛhyɛ dwumadie no ase no, ɛyɛ me ara me nua baako pɛ, ɛɛ, ɔyɛ me nyɛnko berɛboɔ yie paa, Odiyifoɔ Kwame Nkansah asafo mu, ɛɛ, yɛfrɛ no Richard Mensah, ae, dodoɔ no ara frɛ no Cycros. Ɛɛ, ɛnnɛ ɔredi ne birthday, yes, ɛnti Richard, happy, happy, glorious birthday kɛseɛ paa nkɔ mfa mma wo. Onyame nhyira wo Am, aber a ɔde afe baako akã wo mfe ho yi, ombue w'adwen mu, edwuma a woyɛ, Onyame nkɔ so nkyerɛ wo hyia mu, na biribiara ntum nyɛ kama paa. Ɛno ntsi na From Temple TV, Nana Temple, Mewehye ɛyɛ Richard Mensah, ɛyɛ Cycros, mewehye wo happy, happy, happy birthday kɛseɛ yie paa. Ɛno ntsi Onyame nhyira wo, Ɔmma yiyedie, nkwa tentene, apɔmuden, nyansa, nimdie a yɛde bɔ bra, Ɔmfa ndom wo na Ɔmfa nka wo ho. na biribiara antumi anyɛ kama yie pa ara. Nti Richard, na Temple nea meka de ama wo ɛnne no. Alright, ɛnnɛ matena ase yi, mede history rebrɛ wo. Na bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ video yi ama no akɔ akɔsi. Nanso no, worehwɛ na ɛduru mpɛnpɛnsoɔ bi a, bɔ mmɔden na hyɛ ma wo nua bi na ne nsa nso ntumi nka video yi because ɛyɛ abakɔsɛm. Ebia na anka obenya sɛ ɔbɛpɛ book bi awuridi na wanya saa abakɔsɛm no but Nyankopɔn adom, temple adaworoma nti ɛnnɛ wobɛnya saa abakɔsɛm no na woate wɔ Difo Kwame Nkansah ho. Ɛɛ Gold Coast time na Odifo Nkansah yɛ odiyifoɔ bi a na Ghana ha ne nnwuma a na ɔreyɛ, n'ayaresa a na wɔresa, ɛno nti ɛnyinamuman

Yɛ YouTube page no so na wo check playlist na wobɛhu History of Kodifoɔ Nkansah. Saa video no da hɔ. Ɛnti ɛnɛ, ɛkwan a mfuturo a Odiyifoɔ Nkansah de saa yadeɛ, mfuturo no Odiyifoɔ Kwame Nkansah de bue anifirafoɔ ani, mfuturo no Odiyifoɔ Kwame Nkansah de saa akwatafoɔ yadeɛ no, mfuturo no Odiyifoɔ Kwame Nkansah ɛde maa wɔn a na wɔyɛ abɔni, wɔn nya yafunu ɛmfa nwo ba, ɛwoo ba no, ɛnɛ Ɛho abakɔsɛm na mede rebrɛ wo wɔ Temple TV so no. Ɛho abakɔsɛm na mede rema wo wɔ ɛyɛ Temple Radio so no. Na ansa na mfuturo no bɛba no, Ghanafoɔ mo ntie, yi w'asom yie paa. Odifo Kwame Nkansa ɔhyɛ adwuma no ase no na yɛmfrɛ no odifo o. Abusua, Odifo Kwame Nkansa Prɔfɛt James Kwame Nkansah, aber a ɔhyɛɛ edwuma no ase no, ɔhyɛɛ ne ministry no ase no, eh, na edin odiyifoɔ no, nnyɛ ɛno na na ɛyɛ title a ɛda no so. Yɛse yɛduru amanfoɔ so a, na yɛakae yɛn anom. Edin a na yɛde frɛ Odiyifo Nkansah wɔ saa berɛ no, Gold Coast time, na yɛfrɛ no Sɔfo Kwame. Meka w'abakɔsɛm wɔ nnɛ, na yɛfrɛ no Sɔfo Kwame. Na kɔpem sɛ na bɔdamfoɔ bi wɔ anyinam, bɔdamni bi na ɔwɔ anyinam, na ne ho ɔden, obiara ntumi no, saa bɔdamni yi si wo fie a, ɛne deɛ sɛ woampɛ baabi amfa a, na mogyasɛm na ɛbɛsu wɔ hɔ. Sɛ woampɛ baabi anwura a, na ɛnneɛ ɛdam die na ɛbɛpiem wɔ hɔ. Ɛno nti na obiara suro bɔdamni. Na da korɔ na saa bɔdamni yi kɔdi bɔne Na wonim sɛ Odiyifo Kwame Nkansah, bere a ɔhyɛɛ Asɔre no ase a na ɔhyɛ ɔhyɛɛ ne mission no ase wɔ Enyinam no, na ɛnyɛ Bethlehem hɔ na ɔwɔ oo, na efi dada mu wɔ Enyinam kurow no mu, Enyinam kurow no mu, efi dada mu hɔ no, ɛhɔ na na Odiyifo Kwame Nkansah te, ɛhɔ na ɔhyɛɛ n'Asɔre no ase. Ha! Odiyifo Nkansah na ɔte fi dada mu wɔ Enyinam, ɛhɔ na ɔde hyɛɛ ɛyɛ ne ministry no ase.
Ɛno nti, ɔbɛgyee ɛyɛ asase wɔ Bɛtlehem hɔ a ɔsii n'aborɔnsan no. Aborɔnsan no nso a ɔsiiɛ sɛ ɛdu fɛ bi a wobɔ ceiling sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔkyena nkurasɛm ne adeɛ nti no, nkura yi a wɔabɛn nnansa yi a wɔsɛe nnua ne adeɛ yi, then time so no na deɛ wonim sɛ nnadeɛ yi a yɛde furu dan deɛ na ebi nhyɛ da nni hɔ. And ceiling no koraa mpo no na ɛnyɛ plastic ceiling no bi, na ɛyɛ saa nnua nnua ceiling yi bi a. Ɛno nti, ɔde mum kansa aber a ɔhyɛɛ ase osi dan no. Fa beebi wɔ hɔ a ɔbɔɔ ceiling no but beebi no onnwiei. Ɛno nti, bɔdamnyi kodi bɔne na ɔde sekan dwane. Odwane grrr, yɛpɛ n'akyen no gidigidigidi na yenya no. Ntsi odiyifo nkansa aborsan na nna osi wɔ Bethlehem hɔ no, ɛhɔ na aberantsɛ yi bedwane kɔhyɛɛ ceiling baako no a nna ɛyɛ uncompleted no, ɔbɛsen ɔkɔr na ɔkɔhyɛɛ aseɛ. Na abusua, asɛm wei me tie a na ɛyɛ me, you know. Hɛ, odifo nka sɛ wayɛ ade o. Daakye aheman ɛbɛma na mo. Ɛ, abusua, odifo nka sɛ wayɛ ade, ɛne ti daakye aheman ɛbɛma na mo. na kwabrane abɛtena TV so na wakeka nea ɔpɛ na ɔde akyerɛ Ghanafoɔ, wakeka nea ɔnnim na wato mfuturo de agu Odifo Nkansah-mma ani, de agu Akristofoɔ ani sɛ Odifo Nkansah Asɔre yɛ tigare ɛyi, bosom. Nyame hu yɛn mmɔbɔ. KB woretie me deɛ? Aberɛ a Bɔdam no dwaneeɛ bɛhyɛɛ ɛyɛ ɛdan no soro no, ceiling no ase no, DC ɔwɔ hɔ maa Apolisifoɔ ne Scoutsfoɔ, that time na ɛyɛ Scoutsfoɔ, kɔe sɛ wɔrekɔ akɔkyea aberanteɛ yi. Na wɔkɔduruu hɔ no, obiara yeaa aberanteɛ yi se memma da. Wɔyeyaa a wɔntumi ante aberanteɛ yi da. Ɛne deɛ, deɛ wɔbɛyɛ, mmarima mma aba abɛduru sɛ aberanteɛ yi ntwe no mfiri hɔ mfa no mmɛsen no, na ayɛ den. Na ayɛ den yie paa. Wo a wose woyɛ barima no, bɛn no. Ɔkura sekan a wodi agorɔ, ɔbɛtwa wo ha ne ha. Woate aseɛ? Wodi Nyame mmara sɛm wɔ hɔ a, Ɔbɛmmɛda wo yie paa. Ɛna ɛbaa sɛ yɛnkɔbɔ difo nkansa amaneɛ na deɛ ɛsii deɛ yɛnte ne mpani nsɛm da. Nea yɛhu deɛ yɛnhuu bi da. Nti kɔfrɛ Sɔfo Kwame mmra na Sɔfo Kwame mmɛyɛ nsɛnkyerɛnne kakra. Sɔfo Kwame mmɛboa na yɛntumi ntwe aberanteɛ yi mfa no nkɔ because the moment a wabɔ dam na ɔredi awu wɔ kuro no mu no, he has become danger to the society, he has become danger to the state, he has become danger to the community. Ɛno nti yɛntumi nsosɔ no so, yɛntumi ma no ntena ɔman no mu. Ɛno nti anyinamfoɔ, mpanimfoɔ ne anintini a wɔakwadare anaasɛ wɔnnim odiyifoɔ nkansa abakɔsɛm no, asɛm a meka yi, wɔnim.
Wɔnim.
Ɛno nti yɛkɔfrɛɛ sɔfo Kwame baeɛ no, then times, ɛna ɔse, Awurade, ɛdɔn no adu, hyɛ wo ba animuonyam na wo ba nso nhyɛ wo bi. sɛ wo na woasoma me abɔ me aba asase yi so sɛ memmra mmɛyɛ w'adwuma. Mma m'anim ngu ase wɔ m'atamfo anim, na nkurɔfoɔ bi nnyina akyire nkeka sɛ, 'Sɛdeɛ aburo, sɛdeɛ nyaado aduro kura na mede yɛ asɔre. Ɛno nti, Awurade, hyɛ wo ho animuonyam na wo ba nhyɛ wo mu. Bɔɔ ne nsam bɔɔ mpaeɛ, na ɔbɔɔ mpaeɛ wiei na ɔbɔɔ aberanteɛ no din, Bɔdamni no, sɛ, Sibra! Ɛhɔ ara na Bɔdamni bɔkɔɔ. Ei! Ɛdeɛn asɛm na asi yi? Ɛdeɛn na ɛyɛ hu yi? Ɛdeɛn na ɛyɛ te yi? Bɔdamni no a apolisifoɔ mmarima mma abɛgyina hɔ na wɔntumi mfa no mfiri dan no so nsi fam anaasɛ wɔntumi nyi no mpue no, Sɔfo Kwame bɛduru hɔ no, ɔbɔɔ no mpaeɛ, pagyaa n'ani hwɛɛ soro, bɔɔ aberanteɛ no din sɛ Sibra, bɔdamni no. Ɛhɔ no ara, firihiw firihiw ne sekan no besii fam bɔkɔɔ dinn. Ɛnteɛ hɔ na ɛyɛ apolisifoɔ ne Scoutfoɔ deɛ wɔhu nsɛnkyerɛnne a anaasɛ deɛ wɔbɔ hu no, ɛno na wɔka, ɛno na wɔdi ho adanseɛ. Ɛno nti ɛhɔ na ɛyɛ apolisifoɔ bammɔ dwumayɛfoɔ that time wɔbaa hɔ no, se, Ah, sɛnea aberanteɛ si ayɛ nsɛnkyerɛnne yi deɛ, sɛnea aberanteɛ yi esi abɔ ayɛ nsɛnkyerɛnne yi deɛ, wɔde ɔyɛ odiifoɔ o, wɔde ɔyɛ odiifoɔ o, because nea wayɛ no yɛhu bi pɛn, yɛhu bi da. Ɛno nti, na ɛhɔ na odiifoɔ nkansa ne din no bɛhyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ odiyifoɔ. Ɛno nti, ansa na Odifo Kwame Nkansah ɛbɛ abɛfrɛ no Odifo Nkansah no, na yɛfrɛ no Sɔfo Kwame wɔ anyina mu, Gold Coast time. Ɛno nti, bere a ɔyɛɛ saa nsɛnkyerɛnne yi a ɔbɔdamni a wakɔdi awu kura nkranteɛ bɛsen kɔhyɛɛ dan no soro, na ɛbaa sɛ obiara ntumi mpia aberanteɛ mpie no, ɛhɔ na Odifo Nkansah ne nsɛnkyerɛnne hyɛ aseɛ sɛ ɛresi. Ná wayɛ nsɛnkyerɛnne bebrebe. Ɛno nti sɛ Odiyifo Kwame Nkansah, nnɛ me a mete ha yi, wo a wohwɛ me, sɛ wobɛfrɛ no Odiyifo Kwame Nkansah, anaa woate sɛ yɛfrɛ no Odiyifo Kwame Nkansah a, na ɛyɛ sei na ɛbaeɛ. Deɛ ɛnam ho nti a nnɛ ɔbɛnyaa title no Diyifoɔ no, na ɛyɛ ɛno no. Ɛno nti wampere ne ho amfa diyifoɔ anto ne ho so berɛ a ɔhyɛɛ ne ministry no ase, na mmom Ne nnwuma a ɔyɛe, Nyankopɔn adom akyɛde a ɔde maa no no na ɛmaa nnipa de saa edin no, edin kronkron, edin kɛseɛ yi de too ne so. Ɛno nti, abusua,
na mmerɛ rekɔ n'anim no, Odifo Kwame Nkansa na ɔkɔyɛ asɔre a, saa time no, baabi a ɔbɛkɔ akɔgyina ayɛ asɔre no, ɛhɔ Mfuturo anaasɛ ɛhɔ asase no na ɔtu so anhwea, ɔtu so nnɔteɛ, na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔde resa yadeɛ. Ɛno nti abakɔsɛm ama yɛate aseɛ sɛ na yɛnni baabi faakoro a, yɛnni particular place a na Odifo Kwame Nkansah ɔtu mfuturo na ɔde sa yadeɛ. Ɛno nti abere biara a ɔbɛtu kwan, abere biara a ɔbɛkɔ convention, abere biara a ɔbɛkɔ crusade, baabi biara a ɔbɛkɔ akɔgyina Wahu, baabi bi, ɛ, abere bi a ɔbɛkɔ akɔgyina baabi sɛ ɔreka Onyankopɔn Asɛm, ɛrebɔ asɛmpa no ho dawuro de akyerɛ amansan no. Ɔyusu ɛyɛ, ɛhɔ ara sɛ ase no, ɛso anhwea, na wɔyi, anaasɛ wɔma yɛtie asɔfoɔ no a na wɔka ne ho no. That time na microphone nni hɔ, ɛno nti obi tumi bɔ ne nsam, wotumi hu sɛ, yes! Ɛnyɛ agorɔ wɔ asɔredan mu hɔ. Obi tumi de ne nsa, that time wohu sɛ microphone yi a ɛsi m'anim yi, na ebi nni hɔ, ɛno nti wobɛhu sɛ na wɔayɛ wɔn nsa sei, tete mpanimfoɔ no. Bɛsi yɛduru amanfoɔ so a na yɛaka yɛn ano. Na ɔtumi team a wogyina ha ne kwankyɛn a wote a ɔtumi team bɔ ose anaasɛ wɔn pagya ɔko nnwom a wogyina ha ne ɛyi a wote. Wahu yie paa. Ɛno nti na ahoɔden no wɔ hɔ. Na ahoɔden paa yɛfrɛ no ahoɔden nsɛnkyerɛnne na ɛsisi paa. Ɛno nti mmerɛ bi baeɛ. Ɛna ɛyɛ mborɔnomaa mmiɛnsa. Pɔtɔ kasa mu no, Buroni bɛfrɛ no sɛ doves. Mborɔnomaa mmiɛnsa yi, ɛna da koro, odifo Nkansah kɔyɛɛ convention wɔ baabi. Na bere a ɔbaeɛ no, ɛdan a na ɔda mu, na mfuturo ayɛ dan no mu ma. Ghanafoɔ, montie. Temple Radio. Abere a odifo Nkansah kɔyɛɛ convention baeɛ no, ne dan baako a na ɔda mu, Na mfuturo a yɛfrɛ no mfuturo paa, sɛbio ɛnyɛ mfuturo kwan mu o, ɛyɛ dan a na ɔda mu. Mfuturo ayɛ dan no mu ma. Ɔna odifo nkansa dwene ho a ɔnte aseɛ. Ɔse ah, na ɛbaa ne sɛn na ɛdan a me ara meda mu? Ɛbaa ne sɛn ɛdan yi sɛbio anhwea biara nni mu, nti mfuturo yi a ahyɛ dan mu ma yi ɛbaa ne sɛn ni? Ɛbaa ne sɛn ni? Ɛno nti ɛkɔbaa no saa no, Sɛ ɛba sɛ mmorɔnoma mmiɛnsa yi, wɔde wɔn ho bɛba abɛyɛ dan no mu, anaasɛ wɔba bɛporoporo wɔn ntaban mu, na wɔde mfuturo gu ɛyɛ odiyifo nkansa dan no mu a, wɔtu sɛ obi a onim odiyifo nkansa headquarters anyinam yi ara no, ɔyɛ baabi a bɛtra mu, na esi no a, ɛɛ, wogyina hɔ kɔ park no so a, ɛhɔ nti wohwɛ sɛ mmorɔnoma no, na wɔtu fiti ebi a bɛtra mu hɔ a, na wɔakɔ ara akɔ bɛyɛ park no so. na wɔasan aba, na wɔaba abɛporoporow wɔn ntaban no mu anhwea no, na wɔde agu dan no mu. Wɔtu ara firi Betlehem hɔ a, na wɔakɔ park no so, na mmoa yi asan aba, na wɔabɛporoporow wɔn ho, na wɔde agu dan no mu. Na dan no mu ayɛ mfuturo. Wɔkɔ ara, wɔde wɔn ho akɔyɛ anhwea no mu, na wɔabɛporoporow wɔn ho, na wɔde agu ɛyɛ dan no mu. Na dan no mu ayɛ mfuturo. Nti wei toaa so saa, ɛtoaa so saa, ɛtoaa so saa. Ɛno nti, ɛno na ɛma odiyifo nkansa bɔɔ ho mpaeɛ kotoeɛ srɛɛ Nyankopɔn sɛ ɛɛ nea asi yi, ɔmmue n'ani na wɔnkyerɛ no nea nti a akɔ akɔba no saa. Wɔnkyerɛ no nea nti a mmorɔnoma mmiɛnsa yi, because that time no, ɛɛ na ɛyɛ angels sɛ na ɛbɛka no no. Yɛbɛfrɛ wɔn abɔfoɔ because even Bible no mu, Noah, berɛ a nsuo no Nyame too tɔɔ nsuo no adi sɛ asase anasɛ nsuo no sɛ asase wieɛ no ɛyɛɛ aborɔnomaa ɛna Nyame somaa no sɛ ɔmfa saa haban no nkɔ nkɔkyerɛ Noa na ɔmma Noa nte aseɛ sɛ sisi ara deɛ nsuo no a ɔtɔeɛ a ɔde sɛe asase no nsuo no nyinaa ayɛ den atwa ɛno nti na yɛbɛfrɛ wɔn abɔfoɔ because they were messengers Onyame use wɔn ma na ɔde message ɛfa wɔn so Ɛmmoro nnomaa no na wɔakɔ wɔn difoɔ nkyɛn, wɔakɔ wɔn asɔfoɔ nkyɛn, na ni nsɛnkyerɛnne bi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ na wɔma difoɔ no hu sɛ sei na Nyankopɔn seɛ, wɔayɛ na difoɔ no nso anya ne ho nteaseɛ. Ɛno nti ɛkɔdu mmerɛ bi a difoɔ nkansa bɔ mpaeɛ bisa Nyame sɛ, Awurade, nea asie yi deɛ, kyerɛ me mu, kyerɛ m'ase, because mente aseɛ sɛ mɛkɔ baabi bɛba no, meda yi a meda mu na ɛmu ayɛ mfuturo, Wate aseɛ yie paa Ghanafoɔ mo ntie no yie o nti sɛ ɛkwan a odiifo nkansa ɛfaa so ne mfuturo no ɛnɛ yɛnya permanent place a the whole world yɛtumi ɛtu ɛwɔ ɛnyina mu obi fi Côte d'Ivoire ba obi fi he obi fi he asɔre no across because the end time no odiifo nkansa ɔhyɛ aseɛ no a na ɔnya particular place kora na ɔbɛtu mfuturo ɔkɔ convention anaa ɔkɔ baabi a ɛhɔ asase no ɔgyina so na wama asɔfoɔ no ɛtu mfuturo no bi na wɔde ayɛ nea ɛsɛ sɛ wɔde yɛ, na wɔde asa yadeɛ, na wɔde ayɛ nneɛma bebree, nsɛnkyerɛnne deɛ, ɛdi twam. Ɛbaa sɛ odiyifoɔ no kaa sɛ, Nnɛ deɛ, Nyankopɔn se aha na mentu mfuturo no, enti ɛhɔ na ɛnnɛ yɛretu mfuturo a obiara fi baabi a na waba abɛgye wɔ nyina mu, headquarters, ɛhɔ na asɔre no ti wɔ. Obiara ba a na waba abɛgye nsɛnkyerɛnne a mfuturo no reyɛ no,

Hwɛ nsɛnkyerɛnne bi si mmerɛ bi atwa mu. Baabi a metie yi a, baabi a metie yi. Nansa yi nsuo bransa yii ne ti yɛ a na ɛretɔ kɔpem sɛ obi a ɔhu Cape Coast sɛdeɛ ɛyɛɛ biara hu sɛdeɛ ɛyɛɛ. Nsuo bransa ɛtɔ wɔ Cape Coast na ɛkɔbaa sɛ amanfoɔ dan mu ɛyiri. Amanfoɔ dan, video na ɛda so a wohwɛ no. Enti mefaa mfuturo no bi na mekoto srɛɛ Nyankopɔn bɔɔ mpaeɛ sɛ, Awurade, sɛ wo na wosoma odiyifoɔ nka nsɛm ma no ba asase so bɛyɛ w'adwuma deɛ a, hyɛ wo ho animuonyam. Baabi a na megyina no, wotumi sɛ nsuo no aba aba bɛka gate no ano pɛpɛpɛpɛpɛ na sɛ wobɔ w'ani nkyɛkyɛ a nsuo no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛbɔ awura dan no. Ɛna mede mfuturo no kakra yɛɛ deɛ ɛtwa line

and nkakra nkakra ne mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ a ɛna ɛbaa ne sɛ odifo nkansa ne Nyankopɔn no a yɛbɔ ne din no yɛ nsɛnkyerɛnne nsuo no ntumi nwura dan ɛdan no yɛ ABC ɛwɔ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ aha aha ne ha ɛno nti wohwɛ ɛdan baako no a ɛna ɛwɔ anim no deɛ na nsuo no wuram dada mm na nsuo no wuram dada na nsuo no wuram dada nti na aka yɛn yɛ dan bebia na mewɔ no ka sɛ nsuo no bɛyɛ den bɛwura hɔ. And menim deɛ ɛbaeɛ sɛ menyaa gyidie wɔ odifo nkansa mfuturo a ɔde bɛyɛ adwuma wɔ asase yi so no. Mepagya kɔɔ soro bɔɔ mpaeɛ srɛɛ Nyankopɔn a mede twaa hɔ no. Nsuo no ntumi ammɔ anwura hɔ. Medwene ho a na mente aseɛ. Afei na obi rehwɛ m'anim. Wɔn a wɔka sɛ nsuo no bɛboro a, woyɛ dɛn nsuo no bɛwura mu no? Afei na wɔn nyinaa rehwɛ m'anim. Wate aseɛ yie paa. Ɛno nti, Aberɛ a ɛbaa no saa no, ɛna odifo no kaa nsa. Nyame yi kyerɛ no, anaasɛ Nyankopɔn ma no hunu sɛ, nneɛma a mmoa no reyɛ no, ɛyɛ nsɛnkyerɛnne a ɛrekasa de akyerɛ no sɛ, mfuturo no a wɔde resa yadeɛ no, ɛho bɛhia, anaasɛ ɛho akɔhia sɛ ɔnya particular place bi a ɔbɛtu saa mfuturo no na ɔde adi n'adwuma. Enti odifo no kaa nsa sɔree anapa tutuutu.

Ɛno nti, abere a odiyifo Nkansa tresee mmoa no kɔɔ that particular side no, ɛhɔ na okohui sɛ, ah, nti aha na sɛ na mmoa no wɔba na wɔde wɔn ho abɛyɛ mfuturo no mu na wɔaba abɛpete agu dan no mu no. Enti na ɛkyerɛ sɛ ɛha na Onyankopɔn ama n'akoa ate aseɛ sɛ wɔntu mfuturo no na wɔmfa nyɛ ne nsɛnkyerɛnne, na wɔmfa nsa yadeɛ, na wɔmfa nni ne dwuma. Ɛno nti, ɛbaa saa no, mmoa no wiee wɔn adwuma no, wohu sɛ wɔawie wɔn adwuma, Ɛno nti wɔtu faa na wɔde wɔn ho abɛhye dan na wɔawu. Wɔatu a na ɔde ne ho abɛbɔ ban pan na wawu. Wɔatu a na ɔde ne ho abɛbɔ ban pan na wawu kɔpem sɛ mmoa mmiɛnsa no nyinaa wui. Meka abakɔsɛm wɔ nnɛ. Odifo Nkansah, nti ɛnnɛ sɛ obi gyina abɔnten na ɔtu mfuturo de gu Ghanafoɔ ani, ɔtu mfuturo de gu Asafo yi a ɛyɛ Odifo Nkansah mma ani sɛ Odifo Nkansah asɔre, ɛɛ, obi Ɛna ɔne no kɔ atigare nkyɛn na wɔkɔgye aduro. Ɛɛ, anasɛ ɔne tigare na ɛkɔ baabi kɔgye aduro a, sini hu, wɔs nipa no nnim deɛ ɔka. Wɔsɔre na ɔkeka deɛ ɔpɛ. Wate aseɛ yie paa. Ɛno nti, ɛɛ, Gold Coast time no nsɛnkyerɛnne baako a ɛsiiɛ. Ɛnti ɛkwan a Odifo Kwame Nkansa ne mfuturo a nnɛ wɔde sa yadeɛ anaasɛ nnɛ yɛnya ho so ɛso mfasoɔ yɛ a ɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree no, sei na ɛkɔbaeɛ. Ɛkwan a mfuturo no faa so baeɛ no na mayɛ dɛn? Maka akyerɛ wo. Ɛnti abusua, ɛnnɛ so mede mo bɛhyia, na Nyankopɔn yɛ adom a, yɛasan nso adi ahyia yie paa. Temple TV so nie, Temple Radio so nie. Subscribe, follow na like hyɛ. More updates a ɛwɔ Odifo Kwame Nkansah n'abakɔsɛm mu no, mede bɛbrɛ mo. Wonnya no baabiara, sɛ ɛyɛ Temple TV ne Temple Radio so na wo nsa bɛka. Ɛno nti, Na yɛbɛsan de asi ada foforɔ. Na deɛ ɛsɛ fata biara sɛ mede ma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ne Ghanafoɔ no, mede ama mo. Peace, Shalom, Onyankopɔn nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ, bye bye.